Keimah ka min cu Reverend Doctor Hai Vung Lian ka si. ka chuahnak khua cu Thau a si, Thlantlang peng. I tlawmpalte tuchun ah hin YouTube in Hakha Vulei Minmi kong hi van chinta ka duh. I atu i YouTube i a ka thlatu hi Pu Biak Lian Cung a si. ECBC kan Khrihfa upa a si. Tlawmpal te background van chim ahcun thongkhat zakua sawm riat pahnih Hakha ah hin sizung ah ka rak kai i sawm riat pathum Hakha Hmattih ah siang ka kai sizung sang ah kan um i sizung thlang hrawng hrang he aa luhmun kan tuahnak a si sizung thlang he tlakrawh kan rawhnak hmun a si cun leisen kan khoihnak hmun a si Taarhra kan kai lio i ca kan zohnak hmun kan i chawh kan i vaihnak hmun a si. Dum kan kulh i Saihrem kung kan sam tawnnak le thing kan sam tawnnak cu sizung thlanglei ṭongvakam hrawng ah hna a si. Cucun Carson thlan i hnulei hrawng hrang hin a si tawn. Cun Hakha khuachung ah hin biskut cawk le eidin cawk ah hin thing cawk ti bantuk a voi tampi ka kal i Hakha khua hi khua thar ah hin zarh pahnih kan i pum tawn. Cucaah cu mi upat laan kan hrawn caan a um i lam kip khi kan hrawng tawn i Hakha khua hi fiang ngaite in ka hmuhmi a si. I thongkhat zakua sawmriat pali ah hin Tanghra kawng i Mandalay ah University ka kai. Buaiba he si i sau ngaite siang kan kai. Siang kan van dih hlan deuh thongkhat zakua sawmriat kumriat buai lio hnu deuh vak hrawnghrang ah Hakha in ka rak tlung ṭhan tawn. Kan vulei zeitluk in dah ai thlen ti hi ka rak ngiat lengmangmi si. Taanghra ka kai lio ahcun tleicia Pu Lai To te nak a um i cucu Reverend Bawi Lian Thawng te inn i a ralchan deuh te ah khin si. Atu i khaikam Akasa zung thlang te ah khin a si. Hmunhma rem a si, hmunhma nuam a si. I cu an inn cu a hmunhma rem tuk. I an inn thlanglei ahcun rua ka cin, theihai hna ka cin, inn thar a si, hmunhma thar a si, mi an rak um tuk rih lo, inn thum li lawng an rak um. I tang hla ka kai lio ahcun an inn tang cu a rak kak rih lo. Sihmanhsehlaw College kan di kan hong tlun tik kum li kum nga kan rauh tik ahcun an inn tang kha ban pawl ngawn a kak. Cu a kakmi cu aa nichuah lei ah Innhmun samh ding in lam an cawh cang. Lam fate pe khat le cheu hrawng si lai, pe hnih hrawng. Cucu a caan ah lam cung a kak i a caan ah lam tang a kak i a caan ah pe khat le cheu hrawng a tlaknak a um. Khonma khonmak ah cun inn ngaw hrawnghrang in vule a niamnak a um. Cucu ka vung zulh lengmang i Chinusi cozah inn pawl area thlang deuh te ah mi dum ah khin a chuak. Cuka dum pin cu ka zul kho ti lo tiva in ka ban. Nitlaklei kap ah ka zul i mi dum chungin a lut i sizung thlanglei aluhmun kan rak tuahnak hrawnghrang ah khin a chuak. Le cu i thil ka hmumi zeithla si kan ti si ahcun sizung thlang i tanghra kan kai hlan deuh bak i an rak cawmi hleikhaṭhit vialte kha an min dih cang. Pakhat hmanh cinthlaknak ṭha ti lo, ti um kho ti lo. Leisen kan cawhnak vialte kha an tolh dih i an umnak khur vialte kha an i ṭhial dih. Cun sizung thlang i ca kan zoh tawnnak hmun rawn kha a min ṭung lo nain a rawn kha a tlau. Cucu ka khuaruahhar ah ngaingaimi si, zeitindah hi rawn hi khoika dah um hnga ti khi kawl awk a ṭha lo, a min fawn lo. Sinah a thawn in ai thawn i a pungsan kha ai rawk. A tlang cum ko nain a pungsan kha ai rawk biatu kha rak si. Horkuang kha an rak thuk chin lengmang. Min a minmi hi pe sawm li, pe sawm nga bantukin pe zal sawm nga hrawnghrang a thukmi horkuang minmin hi tampi a um. Ti kan than tawnnak tikhur kha ai thawn. Cun a Hmatṭi High School pawng cawhmi certual kha ai thawn dih. Sizung area kha tam tuk ai thawn i tlakrawh kan rawhnak te pawl zong kha ai thawn. Uh, leitilak an tuahmi te pawl zong kha um ti lo. Kharson thlan a hnulei vialte kha a min dih. Khua chung in khua thar kar kalnak lam an cawhmi vialte, khua heltu lam vialte kha a cung le tang khatik khan ai niamsan dih. A cheu thlanglei an kal, a cheu anmah hmun an tang i minung lawng nih hrawn awk ṭha i uh, cawleng te pawl nih khan a hrawng kho ti lo, motor nih hrawng kho ti lo. Khuachung lei zong van ti ah him bawm tuk lo. Thlanglei lei ah khin tampi aa kakmi rak um. Cu ruangah cun lungretheihnak tampi kan ei ve. I kan ram i kan khualipi a si tikah le kan Jerusalem bantuk a si caah aa biatak tein lungretheihnak kan ei ve. Biatak tein timhtuahnak kan ei ve. Sihmanhsehlaw kan ram a sifak Kiriya zong kan nei lo. Aa zeihmanh thil fimthiamnak kan ngeih lo caah kan vale hin zeidah a cang hnga timi hlathlai khawh si lo kan theithiam lo kan hngal kho lo cu ruangah cun keimah ruahnak sawsawh in Hakha khua a area vialte kha ka vai chawk dih a bik in KC sang hrawnghrang i vulei tlami cu mi zapi nih hmuh a si i kha ka hrawnghrang vialte kai chawk dih dawr thar Cherry Lan in Matupi lamthluan in khika hrawnghrang vialte awṭu zung phak lai tiang kai chawk dih. Cucun Pirota hrawnghrang kai chawk dih. Ka phak lonak hmunhma hi cu electric zung hrawnghrang lawng khi si. Voikhat te lawng ka phan. Cu ka phanh lio ahcun electric zung hrawng cu vawlei ai rawknak ka hmu lo pakhat hmanh. Nihin ni ah zei lawh cu ka thei lo. I khati khan lungrethei ngai in kan um nain zeihmanh kan tuah khomi um lo. Uh, cu ruangah thongkhat za kua, sawm kua pasarih ah USA ka phan. USA ka phak hlan ah Vom Book scientist nih uh, Pu Lal Lian nih Aizawl khua hi lihni in kan ton si ahcun fak taktak in a min lai a rawk lai lihni in kan tong kho tiah a rak ti ti si zei ruang dah ti hnga timi kha a ruang ka thei kho lem lo a rak chimmi ka rak si ko cucaah cun Zeitindah hi kan tuah lai timi khi khua tampi a ka ruahter. I US kan phak hnu ah US Geological Survey timi khin kan ram kong tampi ca ka zoh i ka rel. I Vuambuk Lallian nih zeiruang dah Aizawl hi a min lai, a li ai hnin lai ti timi kha hlat ka duh. Hi Kawlram i university kan kai lio ah theory thar, zumhnak thar pakhat rak chuakmi cu zeidah si ti si ahcun Kawlholh van chim cun kabah ṭaih cimia zuaih sia hmuh timi kha ca kan rak cawn, kan rak rel. Kawlram ah cun ca tampi rel awk rak um lo. I Mirang nih cun theih tectonic, theih tectonic movement an ti i Kan vulei tangpi hi a kakmi a lian tuk ti si. Kan vulei tangpi hi a kakmi a lian tuk i cu a kakmi pi cu Tlaihcimian ti Asia continent ngawngaw hin kan vulei chungah in kak ti si. Cu a kakmi te cu vehpleih tectonic an ti ramri an nei. Cu ramri tete cu uh, van hlathlai tikah hin Indonesia hrawnghrang in ai thok i Andaman rili in Mizoram le India ramri, Mizoramri le Tripura ramri hrawng khin a kai i cucun Imphal khuapawng in a chuak i Arunachal Pradesh timi in Bhutan in Nepal in Iran ram in Saudi Arabia ram chak in rili sen in atu Jerusalem nichuahlei Olive Tlang in Mediterranean rili timi khin Nitlaklei hoi ah kal ṭhan i USA tiang a chuakmi a si. USA nitlaklei in van i peh i Japan ram Indonesia ai peh ṭhanmi kha plate tectonic ramripi kha a rak ummi a si. Vawleicung kan zoh tikah cu ramri cu li ai hninh cemnak a si i meitlang zong puah cemnak a si i cuka hmunhma cu Mirang nih Ring of Fire ah mei kutdong hrolh bantuk in a ummi mei, mei tiah min an sakmi a si. Cu hmun cu li ai hninh cemnak a si i Indonesia i li ai hnin i tsunami chuahnak zong kha cucu a si. I Vumbuk Lal Lian nih scientist nih a chimmi zong cu cu plate tectonic ramri he ai naih tuknak hmun si ruangah khan a rak chimnak si lai ti kha zumhmi ka ngei. I kan ram kong zong cu kan van zoh ṭhan tikah Kan Laitlang hmunhma, Laitlang tang ah hin li hi voi tam tuk a rak i hnin cang. Central a lak i voi tam tuk li ai hnin. Ti kha US Geological Survey ah hmuh khawh a si. Sihmanhsehlaw li ai hninmi tete kha an rak hme tuk i kan thei kho tuk lo. I nai hrawnghrang ah Laitlang li ai hnin ning kong kha hal tik hna ai hnin ngai cang ti kha an ka chimh ve fawn. I Laitlang tang hrimhrim ah voi tam tuk ai hnin. I Richter scale 3.54 hrawnghrang hi cu Innlo zeihmanh a hrawk khomi si lo, fai hrawnghrang zong a rawk kho lo. Inn a chiat tuk dah ti lo ahcun i six point five hrawnghrang lawng nih hin inn a hrawh khawh. I Hakha leimun kong van ruah tikah hin Rungtlang tang ah kan um. Rungtlang cu pe thong sarih reng lo a sang. Hakha umnak hmun hi pe thong ruk le za hnih hrawnghrang a sannak hmun um tikah khin le kan vulei tuan deuh ka chim bantuk in a kakmi tam tuk tikah kan vulei fek lo timi kha hmuh khawh a si. I cu ruangah cun thongkhat le zakua le thongkhat kum thong hnih le thongkhat le zakua le sawm kua pasarih ah US ka phan i dayton ah kumhra kan um 2008 hrawnghrang 2009 hrawng ah khan Zion Par timi magazine Zion Khrihfabu nih an chuahmi magazine mah te he ummi si cu ahcun catial an ka fial i Zion Par mekazin ah Hakha vawlei a minhnak kong, ṭih a nunnak kong, Hakha khua ṭhial a herhnak kong, khua thar lei ah ṭhial a herhnak kong, City Planning kan neih a herhnak kong vialte kha hika Zion Par mekazin ah ka rak ṭial i a relmi zeimawzat an rak um i na catialmi kan rak rel i Hakha kong ahhin kan lungre thei ngai tiah pumpak tete in a ka chimmi zong an rak um. Kan ram a sifah ca le cozah nih zeihmanh bantuk taktak hi tuahpiak um lo caah hin a hlankan in khamnak um lo caah ca kan ṭialmi cu kan ṭial i an rel i a dih ko. Mipi zong nih an rel i a dih ko. Sihmanhsehlaw cozah nih thawk lo ahcun private nih thawk khawhmi thil an si lo khuaṭial timi cu hi khakhan kan catialmi zong cu a dong ṭhiamṭhiam. I US kan um tikah America zongah vawlei ai hnin tuk. Innlo a cim tuk. Million manman inn ai rawkmi tam tuk kha a um. Lekkongṭi kan timi hna cu uh, California ummi si i inn sawmthum le inn hnih million man inn lawngte, a tingting man inn lawngte, an pil zuahmah i inn sawmthum le in hnih hmunhma rempi an pil ko zeiruang dah si hnga ti kha scientist nih an hlat tikah a kong hnin ni tiang an thei hlei lo an zumhmi lawng si an hngal kho ve lo American zongah Africa zongah ai hnin Africa zongah vawlei an min South America zongah vawlei an min highway lian lian in rawk khua lian lian tam tuk kha min nih hin a hrawh hna i Laitlang zong hi hi bantuk ruahnak hi kan tong kho ve ti kha zumhnak ka nei. Zeitik ah dah Hakha i rawh lai ti tu cu kan chim kho lo nain nikhat caan khat cu ai rawk hrimhrim lai ti kha zumhnak ka ngei. Cu ruangah cun Hakha ka tlun caan zongah ka ruah cemmi cu leimin kong a si. USA ka um hnu zongah Hakha kong ka ruah fate leimin kong hi fak bik in ka ruahmi cu a si. Cu ruangah cun Khrihfabu ka kalnak paoh ah Hakha mi an umnak paoh ah hin Hakha kong, Vawlei minmi kong hi ka ruah lengmang hna. I 2012 ah Dallas ah BT CBC USA BT meeting kan nei. Cu BT meeting ah cun CBC USA nih chapal sak an i tim i Sizung ah sapal kan sak lai ti si. Tingtam nawn in a si. A man zeizat an rak ti kha ka thei ti lo. Cu ruangah cun tutan ah hin biasu chuah ka duhmi um. Zeicatiah Hakha khua hi ai rawh tuk caah, a minh tuk caah hin inn pakhat an sakmi hi ting thong khat hna, ting thong thum man hna si. I ting zanga, ting zahnih man te pawl hna tam tuk a um caah hin inn pakhat ai rawh tikah kan sung tuk. Laimi pakhat nih inn hi kum khat ah kan chan chungah voikhat lawng inn kan sa kho i cutluk cutluk cun a sifakmi kan si caah hi inn pakhat ai rawh tukin kan sung tuk Hakha khua a fek lomi hmunhma a si caah hin inn a sami paoh nih vawlei a dorhnak vawlei feh lonak ah inn sak lo ding a si Hakha khua hi a ningpi in a tolh khomi si caah research kan tuah hau ko tiah BT upa pawl ka nawl hna i BT upa pawl nih an ceih i dollar thong hnih te cu funding kan tuahpiak ulaw Hakha khua vawlei minmi hi khoika zawn dah a min timi hi hmun zeizat dah a minh timi record kan tuah lai. Pakhatnak, a pahnihnak ah pe zeizat dah a minmi hi a sau timi record kan tuah lai. Zeitluk in dah a thuh timi record kan tuah lai. Lam in asiloah inn in a minhnak hi pe zat dah a hla timi kha kan tah lai. Khakha kum chiarte kan ti kho lai lo nain kum nga dan, kum thum dan ti bantuk ah kan tah ṭhan lai i pe zat dah min cang, pe zat dah vawlei ai thawn, pe zat dah lam ai thawn Cuticun kan lehla lai hika hmun hi ṭihnung, hika lam hi ṭihnung, hika sianginn biakinn hi ṭihnung, ṭihnung timi hmun paoh kha a hlankan in i ṭhial chung u timi kha ruahnak kan pek hna lai. Cucun kan ram sining a van ṭhancho deuh i kan ti khawh si ahcun Lairam cozah kha lio ah khan cun cozah kha democracy kan si deuh rih lo. Lairam cozah sinah kan chim lai i lobby kan tuah lai i saṭan kan ṭin lai i budget zong chiah i Hakha ṭhawng planning neih hi a ṭha cemmi si lai ti kha kan target cu a si. I Hakha khua hi hmunkua hrawngah target kan neihmi si. Cu target vialte cu dawngte cu ka van chim kho dih lai lo nain a pakhatnak cu uh, khuachung a thlanglei hai thlan chak deuh a tolhnak hrawnghrang si. A pahnihnak cu uh, khuachung in khua thar karlak Mi upat la nan cawhmi i a chaklei le thlanglei vialte kha kan i tinhmi hmunhma pahnihnak si. A pathumnak ah cun kha mi upat lan in sizung karlak vialte khi kan i tinhnak hmunhma si. Cucun palinak ah cun sizung in chinu si karlak vawlei ka hrawn i kak ka timi vialte kha kan i tinhmi cu si. Panganak cun kharson thlan hnulei khi si. Paruknak ah cun RCM biakinn Matupi kalnak lam i Matupi lei kalnak lam i a cung le tang vialte khi kan i tinhnak hmunhma a si. Cucun Zion Church biakinn kalnak lam i a cung le tang vialte, Keisih sang vialte, cucu kan i tarketmi hmun pakua hrawng a um. Cu hmun cu hmaan kan thlak i a minmi zong kan tah i block zong ka tuah i Landslides in Hakha City tiah mirang caan ka ṭial. Lai caan ṭialmi cu area bit tuk caah Mirang caan kan ṭial lai. Ramdang miphun zong nih kan kong thei hna sehlaw a nikhat caan kha dawtu bawmtu kan neih i kan ram a interest-mi an um si ahcun kan ram an ra lai, research an rak tuah ko lai. Hakha lei min kong hi tampi ah kan theihpiak ko lai timi ruahchannak he khakha kan rak i tinhmi kha a rak si. CBC usa nih dollar thonghnih a kan chuahpiak i kan i lawm. I cute cu kan hmang i tangka kan nei lem lo. Sihmanhsehlaw kan tuah khawhmi zong tampi um fawn lo. caan le thil si zong zei a kan pe lo i keimah pumpak zong Laitlang ka tlin khawh lo ca khan kan tuah khawhmi ngaingai cu um lo. CBC USA nih BT nih thonghnih chuah dingin an ti caah khan committee fate kha a tlacop in risat tuahtu kha kan rak i thiah i cu ahcun ṭuanvo kan rak i pe hna. Ṭuanvo kan rak i pe hna i cu risat tuahnak kongkau he pehtlai in ṭuanvo kan pekmi hna tete, kan ṭuanvo kan i tinhmi tete kha cauk cu chuahnak hlei um lo caah rengkun nih an chuahmi Muko mekazin ah ka rak kuat. Cu Muko mekazin ahcun Pu Joel Ling nih a chuah i June thla 2000 ta thin ah a chuahmi a si. June thla 2000 ta thin ah. Article a chuah hlan deuh ah capar kha ka hei kuat i Pu Joel Ling ka cakuat mi na hmu maw tiah ka hal. Joel Ling nih a ka lehmi cu na ca kha ka hmuh, kai manh lo tuk caah ka hmuh timi kan chim manh lo. Atu zun thla in a chuak lai. I ca na van ka kuat le atu hi kan print lio si, ca na van ka kuat le atu cauk kan print karlak hin dawkaw Hakha inn kha inn kuahrapi a rak cimh manh cu na catialmi a ṭha i kan i lawm, kan ram ca a herh tuk, a ti i June thla 2000 Taṭhin ah arṭih capar ah khan a rak chuah i Hakha khua hmanthlak zong hika te hin a rak cuanter. Hi capar hi Hakha lei upa tampi nih an rel, US ummi zong nih tampi nih an rel, Australia lei, Europe lei zong nih an rel i Hakha kong hi thukpi in kan rak ruat lo. Na van ṭialmi kan hmuh tikah Hakha khua hi ṭih a nung taktak ko hi teh tiah kan ruah tiah a rak ka chimmi zong tampi an um. I hmanthlak tete zong kan chuah i blog ahcun kan chiah. Laitlang i vawlei kakmi paoh, a bik in Hakha area kakmi paoh nan van ka chimh lai i blog ah kan khumh dih lai kan ti nain Pehtlaihnak, Internet a ṭhat tuk lo caah an ka kuat khawh lo caan zong tampi a um ve. Kan rianṭuannak zong a tlamtlin lonak tampi a um ve. I cu ahcun zeidah a cang ti si ahcun hi mekazin kan van chuahmi kongkau he pehtlai in biahalnak zong tampi kan nei i Hakha khua kan hmuh ning cang kong zong kha hmun tampi ah an ka hal tawn i ka leh tawnmi hna cu Hakha khua cu ai rawk ko lai. zeitik ah rawk lai ti lawng kan thei lo. Cucaah cun inn nan sak tikah kum kul ca hna cu a poi tuk lo men lai. Asinain kum zakhat leng ca fek seh, kum sawm nga leng ca fek seh ti nan ruah si ahcun dawr thar le pyiraw tah thlanglei le Kharson biakinn hrawnghrang ti, Kharson thlan hrawnghrang ti bantuk Sizung area paohpaoh, Chinu si tiang, khika area paohpaoh, cucun Matupi lam cung lam tang, Cherry lam cung lam tang khika hrawnghrang paoh cu inn sak ding si lo. Kankaw area paohpaoh hi inn hmun phonh ti lo ding si. Khi cunglei hrimhrim a kai cun ṭih nung cang ti kha voi tampi ka chim i cucu ICBC biakinn zongah ka chim, CEBC biakinn zongah ka chim, CBC USA B-Tree meeting zongah ka chim, Hakha khua hi a dirhmun a ṭhat lo ca i rawk ko lai i a tuan le tlai lawng si ti kha ka rak chim tawn. Kan nuṭa kan pupa nih uh, Zion chat chak deuh te ah ting thong thum reng lo man ṭe in a sak inn ṭha ngaite a sak lio ka rak timi cu kan pumhung inn na sakmi hi kum kul ca hna si cun poi lo kum sawm nga ca hna si ahcun a poi tuk lo men lai. Sihmanhsehlaw kum za, kum zanga, kum thong ca nai timh ahcun khika khin inn sak ding si lo ti kha a hramthok tein ka rak ti cangmi si. Ahohmanh khi Hakha khua dawr thar siseh, Pirota siseh, khuachung siseh, sizung sang siseh, a himbawm tuk lem lo caah, lansung hrawhrang zong khi himbawm tuk lo caah, inn hi khika hmun ah khin cozah nih tenhter ti lo ding an si. Hakha khua in minung kan tam deuh chin lengmang. Innlo a chah chin lengmang, a sang chin lengmang, a rit chin lengmang. Hakha khua hi duhsah tein a tolh lai i nikhat caan khat ahcun ruah fak tuk in a sur, ti lu a lianh tikah siseh, li fak tuk in ai hninh ahcun rungtlang he ningpi in pi rawta he dawr thar he tolh khomi si. Cucaah cun cozah hrimhrim nih khuachung ah hin inn tenhter lo ding a ṭha hnga ti kha voi tampi ka chimmi a si. A ruang cu vuleicung khua khua lianlian kan zoh tikah an pil dih. Sianghai khua te hna zong hi kum hradan ah lehmah pakhat pahnih in an pil ti si. Bangkok khua cu a pil i hi hnu kum hleinga rili tii nih Bangkok a phum lai ti kha si ko. Boston te hna zong an pil. Venice te hna zong an pil, New Orleans khua USA zong an pil i Miami khua te hna zong an pil. Khua pilmi an tam tuk. Reality a ṭhan lawng si loin khua a rih tuk caah khan si, inn le lo a rih tuk caah khan, lam le sul a rih tuk caah khan an pilnak kha si i Hakha khua zong hi zeitluk in dah a pil ti khi kan nih nih kan tah kho lo, khuadang cu an tah khawh. Cucaah cun Hakha khua hi bantuk si ahcun a min hrimhrim ko lai. a tawlh hrimhrim ko lai tlawm le tam lawng ti kha ka rak zumhmi si i cu kong cu voi tampi ca ka ṭial, voi tampi ka chim i ka rel tawn. BT meeting ah ka van kir ta lai. BT meeting i kan rak tuah lio zong ahcun uh, chapal hi sizung area sak nan timh i ting tam tuk a dih ding si. Cucaah cun ting tam tuk nan dih dingmi kong ah hin khoika dah kan sak, khoika dah kan sak lai timi vulei ṭha tein thim u. Dollar thong hnih te cu ṭi kan piuh piak u. Zeicahtiah tu nan inn sakmi hmanh hi, kan inn sak dingmi hmanh hi ting tam tuk man si. Kum zeimazat dah kan hman lai ti lawng dah khuaiṭen si ko cu. A min te ko lai. Kum zeimazat dah kan hman lai ti lawng khuaiṭen si. Zeican dah kan hman lai ti lawng khuaiṭen si. Thong hnih te cu hong kan siangsen piak ko u ka ti i, BT meeting upa pawl nih ṭha tein an siangsen i, kha zong kha si. Naite in min tikah uh, leimin risat tuahtu committee a kan hruaitu Pu Chan Hrem nih van ka chon i uh, inn a mitnak kong vialte kha van ka chim dih Hakha ka umnak inn in uh, ka rak zulhmi Chinu si karlak i inn sawm nga um cang i kha vialte zong kha an min dih cang i khaikam akasa zong ah an chungkhar an dong ten kan ṭhial hna timi van chim tikah cun ka ngaih a chia ka lung ṭha lo Ti le rawl hmanh kan ei kho lo. Hakha khuanu khuapa a temtuarmi hna kan in temtuarpi hna kan ngaih a chia kan lung a ṭha lo. Hakha tu hi kan ser ṭhan lai ti tu kha ruah dingmi kha a si. I a donghnak lei ah kan ruahnak leng in thil hong kalmi pakhat te cu Rungtlang a minmi kong a si. Hi Rungtlang a minmi kong zong hi ka rak chim pengmi thil, cauk ka ṭial pengmi thil, blog i ka ṭial pengmi chungah ai khum vemi thil pakhat a rak si. Minung nih an ruah khawh lem lo dingmi, an ruah lem lo dingmi, ka ruah tik zong in ho hmanh nih an ka hnatlakpi lomi, an ka zumh lomi theory pakhat ka chimmi um le cute cu computer in atu kan van zoh ta lai. Kan chim ko. A pakhatnak bik Hakha vawlei a minmi kong ṭih a nunnak le khuaṭhial herhnak kong Ka ṭial hmasatnak cu Zion Par mekazin ah a si i hi volume pahnihnak ah a si. 2011 ah an chuahmi mekazin a si. Hihi Muko mekazin an chuahmi a si. BT upa nih dollar thong hnih an chuah hnu ah uh, committee kan ser i kha committee nih Hakha vawlei minmi kong Survey tuah dingnak kong committee kan sermi kong ka ṭialmi a si. Hmun zeizat ah dah Hakha hi a minh i hmun zeizat ah dah uh, research kan tuah lai timi kan i tinhnak le kan saduhthah le a kongkau vialte kha hika Muko magazine ah hin ka kuat i an ṭialmi si. I 2013 uh, June thla an chuahmi a si. Hakha khua hi khua chung in CCC tiang ka ṭawl vialte tluk si ko i tutan i vawlei a minh hlan ah khual ka tlawnnak zong ka chim lengmang, ca zong ka ṭial. Ka ruahmi theory cu Laimi tampi cu an ruahmi si lai lo. A hmaan ti zong ka prove kho fawn lo, sihmanhsehlaw keimah ka ruahmi kha si. Hakha leilung ka zoh lengmang tikah inn hmun cawhnak ah tampi ka kal. Cucun tungkhur an cawhmi ka zoh, lam an cawhmi ka zoh. Khuachung zongah siseh, khuahlun zongah siseh, pirawta zong siseh, dawrthar zongah sizung area zongah kei sihsang zongah ka zoh lengmang. Ka ruahmi cu Hakha vawlei hi original a si lo, vawlei vawr si ti kha ka ruahmi a si. Vawlei a vang. Cun kan van cawh tikah vawlei tit um lo. Direct bak in a hakmi theset bantuk in a um colh. Cu tikah cun vawlei kha a vang tuk, a chungah ti a lut kho tuk, ruah a lut kho tuk i Hakha khua ruah a tam, ti a tam, cerh a tam an tinak zong khi a ruang pakhat cu Rungtlang a san caah Rungtlang nih khuadawm a kham i ruah a tam duhnak khi si. I a ruah pawl a sur tikah khan ti lu ah an lan thlu dih loh. A van tikah khulrang ngai tein ruah ti kha vulei chungah an lut i ka ruahmi theory pakhat cu zeidah si ti si ahcun Hakha vawlei minmi hi a cunglei in a minmi lawng si loin a tang in ai thokmi a si. A tang in ai thok i a tang in ai thok i ṭongvan ai thokmi si. I Hakha lei min hi khulrang tein a minmi si lo. Mirang nih Slow motion landslide ti slow motion fum tein a minmi vawlei ti a si i cu bantuk cu minung nih an thei kho lo. Rawhralnak zong fakpi in direct in a chuahpi kho lo. Kum tam tuk tlawm tete in a minh hnu ṭan tam tuk a zor hnu lawngah vawlei a hrampi kha a va feh ti lo hnu lawngah kha vawlei kha ruah a sur tuk ruangah maw tilu ruangah maw lihnin ruangah maw a ningpi in an tolh theo tawn. Cucu Laitlang nih cu tu voi khatnak lawng kan tonmi si. USA te hna, South America te hna, Nepal ram te hna, China ram te hna, ti bantuk ahcun hi bantuk leimin hi voi tam tuk an tong cang i tutan hi kan nih ni voi khatnak kan tonmi si. Minung zong kan thi lo. I innlo lawng ai rawk, lamsul lawng ai rawk, hinak fakfak i rawhralnak thilonak kha tampi kan tong. I hi kong han ka ruahmi cu thlasi ti si ahcun a hi a minh hlan tein ka rak chim tawnmi cu rungtlang hi a luan ciami kum million ti ko sih cu hrawng ahcun hika pi ro ta rawn pi um lai lo palik len rawn hi um lai lo dawr thar rawn hi rak um rih lai lo a tang bik hai thlan hrawng hrang in A van i pe lai. Hika kuar him loin kaa rungtlang cung hi hika a kuarpi um loin pum deuh tein bo deuh tein rak um lai. Makha rak ummi kha lihnin ruangah maw thil pakhatkhat ruangah maw rungtlang hika hin ai cheumi si ti hi ka pommi si. Rungtlang hi ai cheu. A tolhmi si. Cu a tolhmi cu palik len ah ai dil. Cu a tolhmi cu piraw ta ai dil. Cu a tolhmi cu dawr thar ah ai dil. A thlanglei sizung lei ah ai dil. Cu ai dilmi tete cu kan cawh tikah original car hrawng hi original vulei an si lo. Vulei sopmi lawng te an si i cu vulei sopmi cu hika hrawnghrang vialte a caan caan ahcun kum tam tuk a si tikah original vulei bantuk ah an i cang. Original vulei bantuk an i cang i khua kan tlak, innlo kan sak, certual kan cawh, lam kan cawh, a fekmi lo nain original vale rak si lo tikah a rak fek kho ti lo. I a muru te taktak cu ṭongva kha ka leipi va si ṭongva hna in rak thawk cangmi si rungtlang min hi a cunglei in a minmi lawng si lo a tanglei in ai thawh tikah a leng phathual remh khawmi leimin an si lo. Tanakha thu bantuk lawng a si tlakrawh kan rualmi lung kan rualmi uh, mirang vale in kan phih timi pawl cu tanakha thu min bantuk lawng a si. Tanakhathu cu ruahsur tikni linh tikah cun a loh bantukin Hakha lei min cu ṭongvain kan kham khawh ṭung lo cun caan dongh tiang min dingmi an si. Cucaah cun Hakha i kan ṭhial hau. Hika zawnte hi a rak minmi si ko. Hi a minmi hi palik len le Pyirawta le Dawrthar, Skeisih sang hrawnghrang, sizung sang hrawnghrang ah ai dilmi an si ti hi voi tam tuk ka rak chim. Hohmanh nan pom lai lo. A caan a zat tik nikhat caan khat cun rungtlang hi a min ṭhan kho lengmangmi si ti kha ka ruahmi cu a si. Si. Tutan ah rungtlang a min nan ti tikah cun ka khuaruah har tuk. Sihmanhsehlaw a min hlan ahhin hika zawn hi a rak min cangmi si ko, ai dilmi si ko tiah ka rak chim lengmang i Hika zawn hi kum million lio cun rak min lai i minpi si ko lai. Sihmanhsehlaw thing le ram kha million an kal tikah cun an keu dih cang. Vulei fekfuan ah a tla. Hika zawn zong an keu dih cang, vulei fekfuan ah khan ah a lo cang. Sihmanhsehlaw a chung muru ngaingai kha rak feh lo tikah, tutan ah ruah nili ni nga van sur tikah le vulei a dam tuk tikah, A rit tuk cang i a foundation kaa lehlam an cawhmi ruang zong siseh, minung innlo ruang zong ah siseh, a cin tuk ruang zong ah siseh, amah kokek an feh lo ruang zong siseh, hi kaa hi a van tolh ṭhan. I hawihlan i ka ruahmi theory cu rungtlangpi hi hika pinlei i a kenglei bantuk khin hika lei kap zong hi a rak um dingmi si. A saih khi zoh tikah mu computer in van tuak cun kaa lei rungtlang zong hi rak um ve dingmi si. Sihmanhsehlaw A luanciami kum million hrawnghrang ahcun ka rak minmi si hi a minh caah ai dilmi si. Tutan i a minmi zong hi kha hlan lio kum tam tuk lio rak minmi kha a van i chapmi si ti kha vei theory ka zumhmi cu si. Cucaah cun uh, America bantuk hna scientific an fimnak sisehlaw cu hi ka hrawnghrang vulei le hi ka hrawnghrang vulei hi ka hrawnghrang i vawlei hi le dawr thar vulei ka hrawnghrang vulei hi ai khah le khah lonak kong kha an tah khawh dih lai i ka chimmi theory kha a hmaan ko hmaan dawh si ko a hmaan lo ti zong kha an prove khawhmi si sihmanhsehlaw keimah nih ka ruahmi ahcun rungtlang he kaa zawnpi he a rak i cheu ko ai cheunak a ruang cu atu bantuk ruahsur in minmi ruang zong si kho A si kho bikmi cu Laitlang tang hin li tam tuk rak i hnin. Cu li tam tuk a rak i hnin ruangah hin hi tlangpi rak kak selaw rak i dil selaw Laimi hna kan kai hlanpi kum million a luan cangmi ah hika hin Pliklen, Pirawta, Dawrthar, sizung hrang hrawnghrang ah hin van i dil selaw cu ai dilmi cungah Hakha khuai tlau selaw Cucu a lo ti kha kei cu ka rak chim pengmi kha a rak si. Cucaah cun BT meeting zongah thong hnih cu research kan tuah herh ko tiah ka timi cu Hakha khua i min ṭhan kho, a tla ṭhan kho. Zeiruang dah a tlak ṭhan khawh ti ahcun kan chim tikah minung nih zumh awk a har. Sihmanhsehlaw Laitlang tangah hin livei tam tuk rak ka hnin cang. Ai hninmi an din tuk caah kan thei lo, inn lo ai rawk lo, fingtlang zong ai rawk lo. Sihmanhsehlaw Japan ram bantukin Richter scale pariat pakua te hna in hin si law rungtlang he a kak lai tolh bak lai timi kha ka rak chim cangmi si. I zei ruangah tiah cun Japan ram li ai hnimi nih khan zeitluk in dah ruahnak chuahpi khawh ti ahcun Japan ram pumpi kha USA lei ah pe hlei thum a thawnter ti si. Cu lawng si lo Japan rampi kha pe hnih rili ah a pilter ti si. Cu ruangah cun pe tam tuk tilet a thomi kha kham kho dingin khuakulhnak an siammi concrete vampangpi kha rili tilet nih Japan ram ah a khuh i Japan ram kha rawhralnak tampi khua kha chuahpi. Zeiruang dah pe hi zat in kan tuahmi riliti nih hin rili tilet pe cu zat thawh tikah kan khammi hi rili tiletnak in a sang deuh i zeiruang dah a lonh khawh ne timi kha a hnu ah Japan ram ai rawhral tikah khan an van tuak ṭhan tikah scientist pawl nih an hmuhmi cu li ai hninh lio ah khan Japan ram kha rili chungah pe hnih a ṭum ee tiah an rak ti. Cu pe hnih a ṭum ruangah riliṭi nih khan an khammi kha a lonh khawhnak si. Cu ruang cu minung tam tuk an thi i khua tam tuk ai rawhnak kha si ti kha Japan le American scientist pawl nih donghnak bia an khiahmi a si. Kha bantuk lihninh hna fak tuk a ṭum si ahcun Laitlang tang chuah sual si ahcun hi rungtlang pi a ningpi nih cheu i tong vale a tolh khawh si ti kha voi tampi ka chimmi kha si. I tutan kan tonmi hi linhin a si lo caah kan van a ṭha rih. Linhin a si lo caah lunglawmh awk si rih. Rawhralnak fak tuk kan tong nain linhin si sehlaw cu hi rungtlang pi cheu in Hakha khua an ningpi in tanglei ah a khua ning pin kan zapi ten tolh khawh rak si cu tluk cun ram hi i rawk khawh si tutan an lin hi nai tel rih lo caah rawhral ning hi a tlawm deuh ngaingai ai rawkral mi in le lo kong ah siseh nu le pa har sat ngaihchiatnak mipi vialte nan ngaihchiatnak kan in hrawm pi hna nan ngaihchia hlah u nan lungdong hlah u hakha khua tu hi Cozah nih ṭhawng planning suai i atu khuathar ah Chin usi in khuathar in chuncung lei tiang khua peh. Cucun Chin usi in thlantlang lei lam in timit tlak lai tiang khua pe i kha i lam cung lamtang paoh ah khan lam kha first line, second line, third line ti bantukin cawh thluahmah i Hakha khua ah khan kan i khum dih hau. Dawr thar in Chin u sin a chaklei paohpaoh kan ṭhial hau. Inn um bak lo ding si, sizung ṭhial hau, kharson thlan ṭhial hau, lung biakinn paohpaoh lian mi paoh ṭhial dih hau. Uh, awtu zung hman khi hmai le sep lai ma sep lo ti theih si lo caah Chin u si tun lampho i CCC hrawngah matupi kalnak lam khi chuahter ah thil a ṭha ding si. Ṭhawng planning ṭha tein kan neih si ahcun Hakha khua rawk ko hmanh sehlaw tha chiat ding si lo. Hmunhma tam tuk kan nei rih. minung million kan i tlum kho rih atu lio hakha nakin lansung tha deuh kan ser lai atu nak hakha nakin khua dawh deuh kan ser lai vulei cung khua ai dawh bikmi tlonawk a tlak ding bikmi hakha khua kha a thar in kan ser than lai cu khua cu atu hakha nakin a let tam tuk in a tha lai i ai dawh lai i um a nuam lai timi tu kha kan vision si se law tutan harnak kan tonmi nih hin mipi zong fim kan chim seh Cozah zong fim kan chim selaw Hakha khua cu kan ser ṭhan lai. Hi thil kan tonmi Pathian dantatnak zong si lo. Nepal ram ah, Bhutan ram ah, Kalemyu ah, Vietnam ah, Kawlram ah hmun tampi mohtung thli a hrangmi nih mohtung ruah a surmi nih kum dangnak lengin fak tuk in a sur caah tilian zong Kawlram lawng hmanh si lo India, Manipur, Nepal, Bhutan ah chuak i Vietnam ah chuak i Thailand zong ah chuak i Malaysia zong ah chuak i kha harnak nih a kan tonter ve mi a si caah khan kan ton tir mi a si ramdang ah cu bantuk voi tam tuk an ton caah poi an ruat lo a voi khatnak si caah fak tuk a kan ruah cucaah cun Hakha khua tu kan ser ṭhan lai i hinak dawh deuh hinak ṭha deuh hi nak nuam deuh khua kan ser ṭhan lai timi ruat bu tein hi ngaihchiat lungretheihnak hi ruat usih law tutan kan tonmi tu nih hin fim kan chim hram ko seh kan inn lo vialte a thar in kan ṭhial lai i nepi ro zong khuathar an ser bantukin hakha zong lairam myudo khualipi bik a thar in kan ser ṭhan lai timi te kha hi youtube ten van chim ta ka duh kawlram ah tlun i nan ngaihchiatnak nan lungretheihnak i hrawm i cozah he i chon ve i bia i ruah ve zong ka duh tuk sinain ka si khawh lo caah ka status ruang ka tlun kho rih lo caah tuchun ah hin YouTube tein bia ka chimmi si i hi bantukin a ka thlak piaktu Pu Biak Lian Cung Cung zong ah hin lunglawmhnak tam taktak chim cawk lo ka ngei i Hakha khua a daw vemi pakhat, Lai miphun a daw vemi pakhat, Lairam a daw vemi pakhat ka si caah Hakha lei min kong hi tambik ca a ṭialmi, tambik cauk chungah a khummi blog a tuahmi cu keimah pakhat khi ka si ve ko rua tiah ka ruah i cu ruangah cun Hakha khua ka siaherhnak kong te hi YouTube in tuchun ah uh, ka van thlakmi a si. Kai lawm taktak August ningah 2015 si ti te kha donghnak te van chim ka duh.